Vawini sawmhnih pasarih January sanghnih sawmhnih leh paruk ni hian Branch Uaime te leh Village Council nei loh te kan kan khawram chhunga khaw dang mi ram nei dap chhuah hna beihpui hna tlang kan nei a, a bikin thian zawl tui hnial dung phai te pawh ni ang chu thian zawl lamah kan han leng kual a, in kan lut nual a, pata lo nei ang chi te pawh hmuh chhuah te kan han nei nual a, vc kal ta ah kan. Xerox copy kan theih lut tih te a lo ni tlangpui a, thenah chuan arawh chu file ah hmuh te kan nei lem lo va, chungte avang chuan an nei leh neih loh te kan hre bawk si lo va, tual chhung mi ram in pek dawnin ram ruak a nei leh neih loh kan hre lo va, tin engtia ram hi nei mai nge an nih dan te kan han zawt chiang a, rei tawh viau hlawm bawk a tin hnai vai te pawh awm bawk a chungah chuan an neih dan te an pata leh kha te a hmuh theih ang ang te kan han in en sak a thla te kan han in lak sak a tiang chuan vawiinah ni leng in an han hna tlang an feh chhuak a ni deuh ber a Tenzol khaw chhunga an tlan kual nasa viau a nilengin chawhnu lama tlai lama rilte atanga hotel ah chaw te kan han ei ho a kawng leh lamah chuan kan hlim tlang phian a thim hnuah in kan thleng a he Vawihnia kan hmalakna kan fehchhuah hmalakah hi VC Tram, Kalta Tram Li vel atang khan khaw dang mi VC ram pek cancel order a hi lo chhuah tawh thin a ni a. Tichuan VC kal thar apiangah, tram thar apiangah chu thuchhuah chu inchhunzawm sakin i hmalak thin a ni a. Tichuan tun VC Tramah hian chutiang bawk chuan kan hruaitutena an lo tih ang khan i chu thuchhuah te chu kan han nei a. Tin, i chumi mai duh tawk loh chuan a indap chhuah hna. Practical in tui hnial dungah hian a VC hma lakna bik hian tum thum kan lo feh chhuak tawh a, tui hnial dung te kan zawh a, tikhan tute nge an nih tih te theiang tawkin hma kan la a, vawinia chuan branch uai maia kan hruaitute an tlawm ngaihnate leh a inpeknate khawtlang an veina leh ema ngaihnate kan han hria a, a join a hma lak ho te pawh a tha zawk dawn nih a hriain join meeting te village council ten an ko a, chu join anga hma laknaah chuan vawiin hi kan vawi khat leh chhuahna Ni a, hma hi kan la la dawn chauh niin a lang a, bul kan tan dawn chauh te pawh niin an lang bawk a, thenah chuan hmawr kan bawk nghal zel nalai awm bawk a, Revenue Department ah te pawh VC ang te chuan an lo kal tawh a, RTI hmang te pawn zawhna te pawh kan lo nei tawh a, chhana te kan hmuh bawh zui te pawh kan lo nei nual tawh a, a join ang pawh hian kan kal leh a la ngai dawn ni te pawhin an lang bawk a ni. Tichuan Vawinnia kan fe chhuah e na kan ram leilung kan ram chhunga ram kan humhalh na Branch Uaime te leh Village Council ten khawtlang hmangaih na leh khawvel changkang zela kan ram kan ren na leh kan ui na te e lantira kan fe chhuh na te hi khawtlang mipui ten min zah sak a, min ngaih pawimawh sak a, min support a, tin finchhuah kan ngaihna laiah min finchhuh a, thurawn tha tak tak te min pek kan beisei tak meuh meuh a, tin khaw dang mi chungah thik thu kan ti che viau a, zep thu awm lova, Tichuan, chuti ang bawkin a tual chhunga mite pawhin tual chhunga awm reng siin kan ramte rohna chang te hria khawtlang hruaitutena ruahmanna an siam te, kan ram atana min pek min enkawl tir te, kum khat lo tur atana ram an ṭheh ang chi te, leipui an chhe ang chi kan han va ang chi angah te pawh i thu pek leh thu chhuah te khawtlang hruaitu te ruahmanna siam te inzah der saka min tlawiawm a khawvel changkang zela kan ram kan ram chhung kan boundary te a thing leh mau te a ram lei lung hausakna te pawh i humhima khawtlang tana nei loh khua leh tui ngei te tana a lo hlut deuh deuh theihna tur atana ih min humhalh pui a, chu hma laknaah chuan kan hriat loh te, kan tih hmaih te leh kan tih dik loh te pawh awm thei awm e, chung zawng zawngah chuan khawtlang mipui ten min fin chhuah thu rawn min pe a, ih kan hma lakna tlawm tak te min support tur te pawhin ih kan han insawm tel bawk a ni e.